Ween Ubisoft seet, dee seet meeschtens Open World Gedöns mat vill ze vill Sammelkrom. Domat ass awer elo Schluss. Genau. Prince of Persia, The Lost Crown ass en honnertprozentege Metroidvania, dee beweise wëll, dass Old School einfach net ze toppen ass. Ubisoft huet an deene leschte Méint mat Negativ-Schlagzeile geglänzt. Vun engem Skull and Bones, dat säit sengem Reveal op der E3 2017 bis dato sechsmol verréckelt gouf a bis 2021 120 Milliounen Dollar kascht huet, zu enger äusserst fragwürdeger Ausso vun Ufank Januar vun engem Ubisoft-Executive, datt d'Spiller sech, ech zitéieren, dru gewinne mussen, d'Spiller net méi ze besëtzen. Jo, dozou äusseren ech mech elo mol net weider. Dobäi kommen nach 124 Aarbechter, déi hir Plaz bei Ubisoft verluer hunn, an de sougenannte Fall vum Grace ass komplett. Komme mer elo zu Prince of Persia, The Lost Crown, engem neien 2.5D-Sidescroller, dat den 18. Januar erauskomm ass an e wierklech passenden Numm dréit. An dësem Review probéieren ech d'Fro ze beäntwerten, ob et Ubisoft mam neiste Prince of Persia gelongen ass, hir Lost Crown erëmzekréien, oder ob Ubisoft nach en haarde Wee viru sech huet, fir erëm un d'Spëtzt ze kommen.

Dem Anahita. An esou ass är nei Aufgab Äerch e richtege Mount Kaf ze maachen fir de Prënz ze retten. Déi Leit déi sech mat Prince of Persia e bëssen auskenne froen sech elo bestëmmt, Awer wou bleiwen déi ganz Time Shenanigans? But do not fear, dozou komme mir elo direkt. Mount Kaf ass net iergend ee langweilege Bierg, mee déi al Heemecht vum Simurgh, dem Gott vun der Zäit, dee plëtzlech verschwonnen ass. An naja, ouni Zäitgott deen sech ëm Uerdnung këmmert, herrscht Chaos um Mount Kaf. An d'Zäit schéint hei säin eegene Wëllen ze hunn. Elo ass et also un eisem Protagonisten, sech d'Zäit ënnertan ze maachen, fir op dësem legendäre Bierg ze iwwerliewen. Natierlech fänkt all Held kleng un, sou och eise Sargon. Mat sengen zwee Schwäerter Layla a Kai a sengen akrobatesche Manöver schnetzelt sech eise gudde Mann duerch de Pound Cave. De Kampfsystem ass wierklech ënnerhalsam an et entfaltet sech wärend dem Kampf e kléngen Ballet dat senges Gläiche sicht. Vum ënnert de Géigner rutsche fir Attacken auszeweischen bis hin zum Paréieren ass alles dobäi. An zum Paréieren gëtt et nach méi ze soen, sou huet Paréiere seng Vir a seng Nodeeler. Padréiert der ze fréi kritt der extra Damage, duerchgestallt duerch e roude Blëtzeffekt. Paréiert der Géigner déi e verzweifelten Ugrëff starten, killt dir de Géigner mat engem Ugrëff a bei Bosser deelt dir extra Damage. Trëfft iech de verzweifelten Ugrëff allerdéngs, kritt der besonnesch vill Schued. Zu gudder Letzt hutt dir och Ugrëffer vun de Géigner, déi net paréiert kënne ginn. Déi erkennt dir doduerch, datt de Géigner him rout opliicht. Duerch Ugräifen an erfollegräicht Paréieren sammelt dir Athra, eng Energie, déi an dëser Welt duerch all Liewewiese fléisst, an notzt déi ier gesammelt Energie, fir eng Spezialattack auszeféieren. Huelt dir Schued duerch e géignereschen Ugrëff, verléiert een Deel vun ärem Athra, dat awer nëmmen, esou laang wéi dir nach kee ganze Balke voll hutt. Dir kënnt multipel Balken un eiser Energie usammelen, fir dann eng deementspriechend devastating Attack auszeféieren. Sou ass zum Beispill eng Level 1 Attack een Energiekräizschnëtt, deen d'Géigner ewechschleidert, an eng Level 2 Attack een Heelkrees um Buedem, deen d'Géigner ewechschleidert an iech heelt, sou laang dir dra stitt. Fir iech an de Kämpf e Virdeel ze verschafen, hutt dir net nëmmen d'Méiglechkeet dem Géigner ze notzen, fir de Géigner Schued zouzefügen, mee och Heeltränk a verschidden Amuletter, déi ausgerüst kënne ginn.

Wéi a gudder Metroidvania Fashion schalt een no an no nach weider Fäegkeete fräi, déi dir net nëmmen am Kampf notze kënnt, mee och an der Spillwelt, fir an virdrun net erreechbar Gebidder ze kommen. Dir hutt Plattformen, op déi dir nëmme kommt, wann dir mat enger Fernkampfwaff eng Knosp vun enger Planz futti schéisst. Hei kritt dir e Bou, deen och fantastesch ass, fir déi nerveg fléiend Géigner ze besiegen. Deng Plattform ass ze wäit fort, fir duerch den normale Sprong drop ze kommen. Wéi wier et mat dësem fantasteschen Däschden, deen nach an der Loft notze kënnt? A sou kommt Dir Stéck fir Stéck duerch déi guer net mol sou kleng Map vum Mount Kaf a kënnt e Bléck op déi androcksvoll Ëmgéigend werfen, vun idyllische Bëscher mat engem Hauch u Korruptioun bis hin zu den donkele Katakomben ënnert der kinneklecher Stad ass alles dobäi. Fir Iech hei net ze verlafen, bitt Iech d'Spill der sougenannten Auge des Wanderers, e schéint Wuert fir eng Weltkaart, op där Dir Är eege Markéierunge setze kënnt, sou dass Dir och nëmmen näischt verpasst. Doniewent hunn sech d'Entwéckler bei Ubisoft Gedanken gemaach, wéi een den Iwwerbléck besser an dëser grousser Welt behale kéint. Mir kennen all dee Problem. Mir hunn eng nei Fäegkeet geléiert, mat där mir op eng Plaz kommen, wou mir virdu nach net hikomm sinn. Awer wou war dat nach méi? Ech kann natierlech ee Marker setzen, awer wann ech no enger Woch Paus d'Spill rëm umaachen, kann ech iech garantéieren, dass ech net méi weess, welche Marker wat ausseet. An do kommen d'Memory Shards zum Asaz. D'Memory Shards ass eng Ressource déi dir notze kënnt fir vun ärem Bildschierm eng Foto ze maachen, déi dann op ärer Map op där Plaz ze gesinn ass. Dat erlaabt iech och no längerer Paus genau ze wëssen wisou dir op där Plaz net weider komm sidd. Duerch déi ganz Spillwelt beweegt sech eise Protagonist Héichst androcksvoll, sou gëtt an dësem Spill gelaf, gerutscht, gesprongen a gewalljumpt fir vun A op B ze kommen. Déi ganz Akrobatik gëtt awer och batter benéidegt, well bei sou muncher Passage ass d'Loft scho mol ugehale ginn. Besonnesch schwéier Plattformpassagen belounen iech da mat enger Schatzkëscht, déi iech Zäitkristaller, Wärung an dësem Spill, en neit Amulett, een neie Slot fir är Amuletter oder och Liewensupgrades ka ginn. Dës weidere kënnen iech och besonnesch wäertvoll Xerxesmënz oder Damaskusbarren an den Doud locken. Während ärer Rees fir de Prënz ze retten, fannt dir mam Kaf och nach allerlei aner Leit, déi är Hëllef brauchen oder iech tatkräfteg ënnerstëtze kënnen. D'Fariba, eng kleng Wanderin, déi iech niewent klengen Hinweiser, wou dir himusst, och d'Optioun ubitt, är Kaart opzedecken fir dat jeeweilegt Gebitt, wann dir hatt fannt. A Fun Fact, Fir déi Leit, déi gutt oppassen, eist d'Fariba summt munchmol de Main Theme vum 2008 The Prince of Persia Reboot.

Doniewent gëtt nach eng Händlerin, déi iech nëmmen allze gär nei Amuletter oder Upgrades vun ären Heeltränk, Unzuel an Effizienz verkeeft, eng Schmiedegottheet, déi iech fir déi néideg Materialien är Rüstung, Bou, Schwäerter, Amuletter verbessert, an zu gudder Letzt en Här an der Kanalisatioun, deen iech seng Waren am Austausch géint déi selten Xerxes-Mënz ubitt. Déi ganz Hëllef hutt dir op ärer Rees awer och batter néideg, well den Doud ass an dësem Spill allgéigewäerteg. Vu stachelbespéckte Fallgruwen bis hin zur explodéierender Vegetatioun wéilt lech hei alles beide gefaart der Tod schécken. Wéi an all Videospill ass awer och hei den Doud nëmmen e klengt Hindernis, a sou kommt een no all Doud bei äre lescht besichten Wak-Wak-Bam. D'Dark Souls Spiller ënnert iech kënnen et gäre mat Bonfeiere vergläichen. Hei gëtt net nëmmen äert Liewe bei all Besuch erëm opgefëllt, mee och är Feiler fir de Bou an et ass déi eenzeg Plaz wou dir nei Amuletter oder Asrafäegkeeten ausrüste kënnt. An domat kommen ech dann och op déi Saachen ze schwätzen, déi engem e bësse sauer opstousse kënnen. D'Ausrüste vun Amuletter an och Asrafäegkeeten nëmme bei engem Wak-Wak-Bam maachen ze kënnen, zwéngt een dozou fir all Klengegkeet zeréck bei e Bam ze lafen. Déi sinn zwar am Spill gutt verdeelt, op den zousätzleche Backtracking hätt een awer verzichte kënnen. D'Schnellreesen ass nëmmen zwëschten de sougenannten Homarstatue méiglech, dovu ginn et der zwar e puer pro Gebitt. Da déi Gebidder awer deels zimmlech grouss kënnen ausfalen, sidd dir oft e gutt Stéck ënnerwee fir bei sou eng Statue ze kommen. Et wier wesentlech méi angeneem gewiescht, wann Walk-Walk-Beem als Schnellreeseméiglechkeet genotzt kéinte ginn. An zum Schluss muss ech nach soen, dass et e wéineg nervt, dass de Saugang vu Bildschierm zu Bildschierm ophält ze sprinten. An deem enge Screen sprint een nach, an esoubal dir op en neie Screen kommt, muss ee de Sprint nei ufänken.

Wat och an dësem Fall gelongen ass. Dozou nach eng ofwiesslungsräich Map an interessant Fäegkeeten, déi net nëmmen Zougang zu neie Gebidder bidden, mee och am Kampf clever genotzt musse ginn an d'Gesamtpackage ass komplett. Ubisoft huet an der leschter Zäit e puer Aussoe gemaach, Entscheedunge getraff, Spiller an d'Onendlechkeet verréckelt an doduerch d'Vertraue vun de Spiller e wéineg verluer. Mat dësem Spill weisen awer d'Ubisoft-Entwéckler, dass d'Loft nach laang net eraus ass an dass si bereet sinn, sech hir Kroun erëmzeverdéngen. Prince of Persia, The Lost Crown ass fir mech dat éischt neit Spill dat ech dëst Joer gespillt hunn, an et leet d'Lat direkt héich fir alles wat elo nach kënnt. Also fir jiddereen dee mat Metroidvanias eppes ufänke kann, sech net doru stéiert reegelméisseg ze stierwen, an sehnsüchtegst op Silk Song waart, kann ech d'Spill nëmmen recommandéieren.

Nee, et ass Yu-Gi-Oh! Mann! Hä? Du spills nach ëmmer Yu-Gi-Oh? Scho dat! Oh, also dach en Hierschlag. Huh. Dir kennt et nach, Yu-Gi-Oh! Oh, wéi flott et dach ëmmer war, an der Paus géint seng Kolleegen ze spillen a Kaarten ze tauschen. Ah, salut! Wëlls och spillen? T'ass der ze komplizéiert an t'ass der ze deier. Ass net schlëmm, komm ech hunn e Tipp fir dech. Yu-Gi-Oh! Master Duels. Fir déi wou Yu-Gi-Oh! Ufänke wëllen an e gudde System brauchen, deen d'Reegele vum Spill erkläert, oder einfach rëm spille wëllen ouni hir Séil mussen ze verkafen, ass Yu-Gi-Oh! Master Duels déi perfekt Alternativ. Mee net nëmme sinn si ganz ufängerfrëndlech, du kriss direkt vun Ufank un de Spillbart Deck. Selbstverständlech ass een net gezwonge bei deem Deck ze bleiwen, mee et kann ee säin eegent Deck bauen mat de Kaarten déi een aus de Boostere gezunn huet. Jop, dir hutt richteg héieren, wéi och am Reelle muss ee seng Kaarten aus Boosteren zéien. Dat kann heiansdo frustréierend sinn, wann een eng spezifesch Kaart brauch, mee wann dir spezifesch en Archetype spille wëllt, hutt der villäicht d'Chance beim Booster opmaachen e Schlëssel ze kréien. Deen gëtt iech dann herno d'Méiglechkeet e Booster fräizeschalten an der d'Chance méi hutt fir dann déi spezifesch Kaart ze zéien. Fir Boosteren am Spill kënnen ze kréien, brauch een awer Gems. Déi kann ee beim Spille sammelen oder einfach iwwert de Shop kafen. Ja, oder och net. Punkto Raritéiten hu mer 4 verschidde Kategorien, eng Kéier normal, rare, super rare an ultra rare. Kléngt fir den éischte Moment oninteressant, mee dëst ass an där Hinsicht awer wichteg, well d'Spill eng Recycling-Méiglechkeet gëtt, fir d'Kaarten, déi een net méi brauch, a Punkten vun der gläicher Raritéit ëmzewandelen a geziilt spezifesch Kaarten kënnen ze craften, déi een dann awer nach brauch, mee net gezunn huet. Huet ee säin Deck prett, ginn et elo verschidde Spillvarianten. Do ënnerscheede mer zwëschent Solo an Duell. Wéi dat Wuert Solo scho seet, kann een hei just eleng spillen. Beim Solo huet een awer och Zougrëff fir Tutorials an d'Méiglechkeet fir nei Deckers kennen ze léieren. Mee am Solo sinn awer och kleng Geschichte vun den Archetypes dobäi, déi nawell ganz interessant sinn. Beim Duell kënnt der géint är Kollegen oder random Spiller untrieden. Den Duell ass an 3 verschidde Kategorien agedeelt, eng Kéier Casual, fir einfach gemittlech ze spillen, Dann hutt der nach Douane fir déi wou méi kompetitiv ënnerwee sinn. An dann hu mer nach zum Schluss wou Konami reegelméisseg Dueller proposéiert den Event. Hutt dir äerch fir äre Modus entscheet geet et dann och scho mam Spille lass. Wéi am Reellen fänkt all Spiller mat 8000 Liewenspunkten un an en huet 5 Kaarten. D'Zil vum Spill ass et mat äre Monsteren, Zauber a Fallekaarten dem Géigner seng Liewenspunkten op Null ze bréngen. Wéi genau dir dat am beschte maacht dat gesitt am Solo wann der Tutorials ofschléisst. Ech muss awer soen, beim Spillen ass mer opgefall, dass Konami sech awer immens vill Méi gemaach huet fir mat den Animatiounen, mee awer och d'Méiglechkeet gelooss huet fir kënnen d'Spillfeld ze personaliséieren. Vum Feld, Leaves, bis awer och de klengen Helper um Feld kënnt dir mat Gems no ärem Goût erwerben an personaliséieren. Ech hoffen dëse klengen Abléck huet iech Loscht ginn mat Yu-Gi-Oh unzefänken a wie weess, falls der awer eemol och eng Kéier mat richtege Kaarte spille wëllt, gesäit een sech vläicht eng Kéier op engem Tournoi. Sou, da géif ech gär eng Linksammel maachen. Summon SP. SP Effekt. Target zitt zwee fir ze banishen. Ass den Effekt ok? Ma wéi vill huet eng SP kascht? 110, firwat? Wéi, firwat hues du mir elo 100 Euro, nee 110, firwat hues du mir déi elo gedjit? Wat fir een Effekt? Dee folgende Kandidat brauch keng laang Erklärung. E gouf laang erwaart, huet fir gemëschte Gefiller gesuergt an ass wuel de Star vun dëser Episod. An heimat kënnt dann och eise klenge Pefferkär zu Starfield. Fir dës Konsoule-Generatioun war Starfield wuel een vun de meescht erwaarteste Spiller. Net nëmmen ass et déi éischt nei Franchise vu Bethesda säit keng Anung wéini, mee och hiert éischt Spill mat engem Science-Fiction-Setting. Mëttlerweil dierft et awer kee Geheimnis méi sinn, dass obwuel d'Spill bei de Kritiker eigentlech richteg gutt ukomm ass, et bei de Spiller esou zimmlech mixed opinions kritt huet. Am Kär ass Starfield eigentlech och genau dat, wat een erwaart huet. E Bethesda-Rollespill, änlech wéi Elder Scrolls oder Fallout. Wärend Fallout 4 zwar e bësse kritiséiert gouf fir nemme genuch Rollespill ze sinn, geet Starfield hei awer all in. Nein, doch! Ahh! Dat ass engersäits natierlech richteg cool, well et een zwéngt, sech méi Gedanken ze maachen, wéi ee Charakter ee spille wëll a wéi eng Wäerter een prioriséiere wëll. Anerersäits sinn et awer och verschidde Spillelementer, déi ech als Key Features vum Spill giff ugesinn, déi hei hannert Skills gespaart ginn, déi een als éischt mol fräischalte muss fir se ze notzen. Sou huet een zum Beispill en Jetpack am Spill, deen menger Meenung no eigentlech essentiell zur Fortbewegung ass. Deen kann een awer och réischt benotzen, wann een e Skillpunkt dofir ausginn huet. Dat hätt ee menger Meenung no awer bestëmmt méi elegant léise kënnen. Ofgesinn dovunner sinn ech awer grousse Fan vun de Rollespillelementer, wou een wierklech cool Saache kann hunn, déi Auswierkungen op d'Spill hunn, wéi dass een ëmmer manner Health Regen huet oder reegelméisseg Scholden ofbezuele muss oder, wéi a mengem Fall, reegelméisseg vu Bounty Huntere gesicht gëtt an e gewëssene Fan, dee verschiddener vläicht kennen, een nerve kënnt. Is it really, really you? Als Sci-Fi Spill steet de Gunplay natierlech genau wéi bei Fallout méi am Fokus wéi den Nokampf. Hei huet sech awer och vill gedoen. Et ass zwar keen Doom oder Halo, awer de Gunplay fillt sech gutt un an den Aiming ass net méi sou schwammeg wéi nach bei Fallout. Nokampfwaffe ginn et hei zwar och, ech muss zwar och soen, ech gesinn net wierklech en Notzen dofir. Bis ee mol an der Range ass fir se wierklech ze notzen, huet een entweeder ze vill Damage kritt, oder deng Companions hunn d'Géigner souwisou schonn alleguerte vernescht. Komme mer awer elo zu engem vu menge Liblingsdeeler. D'Raumschëffer sinn natierlech a sou engem Spill och e rise Punkt. Net nëmmen kann een am Weltraum domat fléien, mee och kämpfen. An hei ginn et och eng Rei vu Waffen a Stats déi e risen Afloss op de Verlaf vun de Raumkämpf hunn. Wichteg ass hei, dass ee seng Raumschëffer praktesch komplett selwer gestalte kann, mat bal onendleche Méiglechkeeten. Also do hätt ee wierklech scho bal e ganzt Spill draus maache kënnen. Wee Star Wars Squadrons gespillt huet, dee fillt sech hei direkt doheem beim Energy Management vun de Raumschëffer. Esou muss een hei och, ähnlech wéi bei deem Spill, selwer entscheeden, wou ee wéi vill Energie hirstécht, fir entweder méi Damage mat de Blasteren ze maachen méi Schëld ze hunn oder méi Untrieb vun den Triebwerker. Eenzeg blöd ass wierklech, dass een net selwer vu Planéit zu Planéit flitt, mee zimmlech oft duerch d'Luedescreens muss, wat een ëmmer e bëssen aus der Immersioun zitt. Allgemeng ass dat eppes, wat sech bal duerch dat ganzt Spill zitt a schnell d'Grenzen vun der Engine verdäitlecht. Dës Luedscreens sinn zwar meeschtens net méi wéi eng bis zwou Sekonne laang, mee schued ass et trotzdem. Zur Story wëll ech ofgesi vun der Prämiss net vill verroden. Et trëtt een enger Grupp vu Forschere bäi, de Constellation genannt, déi antik Artefakter sichen, déi an der Galaxie verdeelt sinn, an dobäi deckt ee gréisser Geheimnisser vun der Entsteeung vun der Welt op. Ah jo, an et kritt een, ähnlech wéi bei Skyrim, als Dragonborn supercool Superpowers, wa een antik Tempele fënnt. Perséinlech hunn ech dat richt cool fonnt. Dës Fäegkeete sinn hei awer alleguerten Gravity fokusséiert. Just sou niewebäi. Ich bin Hermes der Götterbote. Ofgesi vun der Main Quest z'erforschen, war jo bis elo ëmmer e rise Staple vu Bethesda Spiller. Dat ass hei natierlech och erëm méiglech, mat honnerte vu Planéiten, ass sécherlech méi wéi genuch ze erkunden do. Leider trëfft ee wéinst der enormer Unzuel vu Planéiten éischter selten op eppes wat tatsächlech interessant ass. Wann dat mol geschitt, dann ass et ëmsou méi cool, et huet een eidel gro Planéiten, awer och déi dicht bewuesse Wälder mat interessante Liewensformen an et fënnt een och mol Minnen a verlasse Laboen, déi richteg Horror-Vibes hunn. Eppes ass awer sécher. Wann ee senge Quests nogeet, Main oder Sidequest, egal, gesäit een ëmmer cool Saachen an fënnt een ëmmer interessant Plazen, déi et derwäert sinn ze erkunden. Weiderhin huet een natierlech och verschidde Fraktiounen, deenen erëm bäitriede kann oder géint déi ee kämpfe kann. Wat awer zum Beispill do richteg cool ass, ass, dass ech zu engem gewëssen Zäitpunkt einfach festgeholl gi sinn, ouni ze wësse wat ech gemaach hunn, nëmme fir dass sech da erausstellt, dass dat, d'Militärpolice war, déi am Fong wëll, dass ech mech bei de Piraten undercover apflanze loossen, fir déi vu bannen eraus ze zerstéieren. Do kann ech mech dann awer selwer entscheeden, ob ech wëll dat maachen oder de Pirate bäitrieden. Fir mech ass Starfield schlussendlech keng risen Enttäuschung, ewéi fir verschidden anerer. Et gouf zwar mengem Hype net gerecht, Awer et stécht trotzdem fantastescht Spill dran, dat fir all Fans vu Bethesda-RPGs oder Fans vu Filmer wéi Interstellar genau dat Richtegt sollt sinn. Sou, an ech spille lo mol weider, well ech mengen ech hu knapps un der Oberfläch gekraazt. Pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? Luc, ganz éierlech, no esou vill Umotz weess ech och net méi wat mer fir Dofen och solle bréngen. Naja, dann ging ech soen Ciao!